Salam mähriban doganlar, giç ýagşy eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket! Dünýä Türkmenleriniň Demokratiýa Platformasynyň Türkmenim kanalynyň nobatdaky göni ýaýlymyna başlaýarys. Bu günki göni ýaýlymymyzyň myhmany DWT syýasy hereketiniň ýolbaşçysy Murat Gurbanow. Murat aga gün ýaýlymymyza hoş geldiňiz. Sag boluň çagyrynyňyz üçin. Giç ýagşy hormatly watandaşlar bagyşly artyňyz. Şu gün ine Döwlet meni çagyrdy şul efira. Şul efira gatnaşmakam men Döwlet bilen gürleşdim köp meseleler boýunça. Biziň köp soraglarda dünýä garaýşymyz deňräk geldi. Ine şu mesele boýunça-da ine men haýyş etdim döwlede, eger-de halka şundan, şu biziň gepleşiklerimizden peýdasy bar bolsa we şu netijelere getirip bilýän bolsa, men hökman kanalyňyza gelerin hem çykyş ederin diýip, ine men aýtdym, men gelşim. Şonuň üçin, hormatly watandaşlar, bizi seredýäniňize Bizi diňleýäniňize sag boluň. Söz sizden Döwlet Aýdarym. Minnetdar agam sag boluň Tagry ýalkasyn. Ynha mähriban doganlar eziz ildeşler bilinşi ýaly diňe bir ýurduň däl birnäçe ýurduň köpçülikleýin habara beriş serişdelerini yzarlan wagtyňyz häzir Merkezi Aziýada Türkmenistan merkezde we şoň töwereginde dürli oýnunyň eýýäm oýnanjak bolup, belki elli ýyl, belki on ýyl iň azyndan, iň aňry gitse bir ýüz elli, iki ýüz ýyllyk planlaň häzir durmuşa geçirilip başlaýandygyna hemmeler göz ýetirip şeýle baha berip başladylar. Esasanam Talybanlaryň şu wagtky Owganystandaky hereketi we olaň Türkmenistandaky diktatorlyk režimi bilen bilelikde edýän söwdalary, biznesi, syýasy hereketleri hem hamala bütin dünýäden bukulyp gizlinlikde Talybanlar bilen geçirýän gepleşikleri, Oň daşyndan Hytaýyň Türkmenistana adaty we adaty bolmaýan görnüşde her hili kömegi, goldawy bermäge biz taýýar diýişi, hawa, bir topar täsin-täsin hereketler, çykyşlar bar Türkmenistanyň töwereginde. Şoň üçin şu gün Myrat Gurbanowy biz şu meseleler boýunça çagyrdyk näme üçin? Myrat Gurbanowyň syýasy tarapyny bir tarapa goýup, şu gün söweş sungatynyň ussady höküminde Myrat Gurbanowdan halky duşmanlardan nädip halas etmeli we halky şular ýalaky dartgynly ýagdaýda, daş-töweregiňi duşman gabap alan wagty şondan nähili goranmaly we öz araňda nähili bir raýdaşlyk, bileleşik, birleşik, bilelikde hereket döretmeli? Şu temalarda Myrat Gurbanowyň garaýşyny, nesihatyny, tejribelerini halk köpçüliginiň dykgatyna ýetirýäs şu gün. Biz Myrat aga bilen söhbetdeşligimize başlaýas. Myrat aga ilki bilen bir aýyl-saýyl etsek, şeýle köp sanly soraglar gelip gowuşýa, soraglaryňam iň esasysy kim duşman diýe. Diktatorlyk duşmanmy ýa talybanlar duşmanmy, öz bähbidini gözleýän basybalyjylar duşmanmy ýa-da hiç hili göze görünmeýän duşmanlar barmy? Siziň pikiriňiz nähili? Söz sizde. Duşman Her wagtam bolýa. Duşman bolmasa dosam bolmaýa. Şoň üçin ine türkmen halky üçin esasy duşman şul diktatorski režim. Şul halky ezip saklaýan hiç hili ösmäne mümkinçilik bermeýän hiç hili azatlyga çykarmaýan hiç hili adalatlygy sürmeýän öňe diktator režimi. Şu režimiň ýolbaşçysy Berdimuhamedow. Ýörite gurlan sistema. Şu sistema biziň halkymyzy has gynap gelýär. Beýleki halklara görä biz has erbet ýagdaýda ýaşaýas we biziň öňümiz garaňky. Ýöne bul içki howp, içki duşman. Daşky duşmana seretsek, şu günki günde biz Talibanlara duşman diýip bilemzok. Olar bize ofitsialno bize garşy ýaňky duşmançylyk uruş edenok. Ýöne howp bar. Ine şular ýaňky Taliban halky Taliban adamlar Afganistanyň bir topary şular öz döwletini gurjak bolup öz ýaňky fransuzlar mode de vie diýýärde öz durmuş sistemasyny baran ýerine goýjak bolup hereket edýärler. Ine şular ýakynlaşdylar Türkmenistanyň serhedine. Aňyrdanam, o tarapdanam, ýaňky afgan hökümedi, hökümet goşunlary, goşunlary samolýotlar, tanklar bilen gysyp gelip otyr därik bulary. Eger-de şular dowam etse, bular hökmany, mejbur ýagdaýynda Türkmenistanyň territoriýasyna geçip, azajyk güýçlenip, ýene yzyna gitmeli bolarlar. Ine, şolar geçip, şol ýerde mümkin saklanyp, Ýa güýçlenýänçä biziň halkymyza uly täsir boljak. Biziň halkymyza mümkin duşman boljak. Türkmenistanda howply ýagdaý dörýär. Şu günki günde eýýäm şo zatlar bolup ýör. Bäşden, ondan, elliden ýaňky hökümet goşunlardan gaçyp serhetlerden geçip atyşyp içine girip bäş gün gizlenip ýene yzyna gidip Edip ýörler şol zatlary. Şoň üçin Talybanlar bilen biz göreşmeli däl. Talybanlar bilen biz anyk, durnukly syýasat alyp barmaly birinji. Eger-de syýasat ýerine barmasa, onda biz hökman suratda bütin dünýä guramalara ýüzlenip, güýçli döwletlere, Ýewropaň Amerika döwletlerine ýüzlenip, öz gorag strategiýamyzy gurup, Türkmenistanyň serhedine buferna zona edip, neýtralitet, ýagny garyşsyzlyk konwensiýanyň esasynda şoň şo ýerdäki haklarymyzy ulanyp, şolary çagyryp, zelenoýe kaski, ýagny ýaşyl kaskalar ýa-da başga goşunlary getirip durzup bilýär. Sebäbi şu günki günde Türkmenistanyň prezidenti ukypsyz, özüne oňa urunýan Türkmenistany dagydyp, Türkmenistanyň býujetini dagydyp, Türkmenistanyň goşunyny, harby goşunyny dagydyp, Türkmenistanyň harby goşunlary mal bakyp ýörler, ýerde kartoşka ekip ýörler. Olar şu gün Türkmenistany ýagy gelende, hakyky Talybanlar duşman bolup üstümize çozanda gorap bilmejegi ol anyk. Indi ol iki sany howpy görkezdim. Üçünji howp, başga döwletleriň ideologiýasy, polisiýasy, politikasy, manipulýasiýasy, Türkmenistan şoňa düşüp biler. Mysal üçin, orsuň geopolitikasy ýa amerikanlaryň geopolitikasy bolup biler. Bärde-de bize görünmeýän syýasat geçirilende ulam bolup biler. Ine şonuň üçin men her wagt diýýän, Türkmenistanyň hökümedi ýok. Bizde birinjiden-ä saýlawlar geçip hökümet saýlanmaly. Saýlawlar geçip birinji ýaňky senat Mejlis, Halk Maslahatynyň agzalary saýlanmaly. Ine, şolar hökümeti saýlarlar. Ine, şu hökümet birinji bilen öz syýasatyny, Mejlis öz syýasatyny düýpli alyp baryp, bizi goramaly. Her hemmeler pikir edýär, Aý, syýasat nämä gerek, bize awtomat gerek zat. Ýok. Syýasat bolmasa, hiç zat ýok. Syýasat birinji bolýandyr. Syýasatyň yzyna ykdysadyýet, ykdysadyýetiň yzyna goranmak. Puluň bolmasa, hiç kimi goranyp bilmeýäň. Men size mysal getireýin. Mysal üçin, Azerbaýjan hökümeti on million gowrak halky bar. Şular iki bütin bäş milliard dollar öz harby ýaňky gullugyna goranmak ministrligine sarp edýärler. Alyp görüň, ine, Gyrgyzystan. Gyrgyzystanyň alty bütin üç million, alty bütin alty million halky bar, şular bäş ýüz million öz harby gullugyna her ýyl harç edýärler. Serediň, Gyrgyzystan Türkmenistana görä has bir garyp döwlet. Ýaňy-ýakyn şoň prezidenti gelip, biziň prezidendimizden ýüz million podaryk alyp gitdi. Biz Türkmenistan döwleti bolup, baý döwlet bolup, bäş million gowrak halk bolup, bularyň statistikasy boýunça türkmen hökümetiniň, biz iki ýüz million dollar sarp edýäris goranmak ministrligine. Biziň soldatlarymyz awtomat-a aňyrda dursun, iýmäge çörek ýok. Bu bir utanç zat. Türkmenistanyň prezidenti şu wagtda gurluşyk biznesini dowam edip, gerekmejek binalary gurup, pullary ýaryp ýör. Býujetiň pullaryny, hökümetiň pullaryny. Ine şu ýaly biz ykdysadyýet tarapyndan biziň harby gullugymyzy gollamasak, biz hökman suratda başga döwlediň harby gullugyna finansiwat etmeli bolarys.

harby gullugymyzy finansirat etmesek, biz hökman suratda başga döwlediň harby gullugyny finansirat ederis. Ol anyk. Şonuň üçin ine üç sany howpy görýän men. Ýöne mundanam beter esasy uly howp biziň Türkmenistandaky halkymyz we daşyndaky halkymyzyň bilimsizligi. Bul şul howplara getirdi. Şu bilimsizlik biziň jemgyýetde hiç zada goşulmaýanymyz, jemgyýet bilimlerimiz bolmansoň, syýasatda bilimlerimiz bolmansoň, syýasata goşulmanymyz ine şul howplara getirdi. Men şuna belläp geçjek bolýan. Myrat aga sag boluň. Indi şu bilimsizlik, aň-düşünjäň Gyzagallyklygy, elbetde, bu taýda şol Staliniň syýasatyndan, ondan öňräklerdenem, has öňräklerdenem, ýöne iň çuň häzirki döwürde türkmen jemgyýetinde çuňňur yz galdyrany şu iki diktatorlygyň döwri boldy-da. Indi siziň pikiriňize görä, ine siz köp wagtdan bäri Daşary ýurtlardaky türkmenleň arasynda syýasy işler bilen iş salyşyp meşgullanyp ýörsüňiz. Siziň pikiriňize görä, aň-düşünjäni ösdürjek bolsak, ilki bilen daşary ýurtdakylary diýeli-dä, ýurduň içini soň, ýöne indi sebäbi daşary ýurtdakylar bilen gürleşmek, gatnaşmak has aňsat-da. Aňyrda gürleşjek bolsaň telefonyňy kesýärler ýa azar berýärler. Şoň üçin daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary bilen habarlaşyp, şolar bilen bir guramaçylygy ýola goýmak has aňsat ýaly görünýär. Siziň pikiriňize görä, siziň tejribeleriňize görä, aň-düşünjäni ösdürmek üçin, ýaňy aýtdyňyz, şu aň-düşünjäň yzagalaklygy Şu belabeterleň orram ortasyna getirip oturtdy türkmen halkyny türkmen döwletini diýdiňiz. Onda şu belabeterlerden goranmak üçin aň düşünjäni ösdürmek maksady bilen nirden näme edip başlamaly? Siziň pikiriňiz. Biziň türkmen jemgyýetimizi isledil etdimdä ýaňky yzygider barladym içindäki daşyndaky bir zada bir netijä geldim biziň barymyz diktator Diňe Berdimuhamedow däl, biziňem bir zat bolsa biz şol başga zat görmedikde, biz demokratik durmuşy görmedik, demokratiýada ýaşap görmedik, biz bilemzok. Bir zat bolsa bir mesele gelende ýa dawa gelende biz diktator ýaly hereket edýäs. Indi edil Berdimuhamedow däl, ýöne şoň ýaňky strategiýasyna, şoň ýaňky şolar ýaly pikir edýäs. Şoň üçin biz özümizden başlamaly. Ony näme üçin? Biz daşyndaky türkmen halky üçin hemme informasiýalar açyk. Hemme. Şu günki günde biz ösdük. Mysal üçin, men mysal getireýin-de. Söweş sungaty bilen meşgul bolýan bolsaňyz, o sungat. Ol ýöne boks ýaly urup ýykmak däl. Oň aňyrsynda ýaňky moralny prinsipler bar, aňyrsynda filosofiýa bar, aňyrsynda fiziki ýaňky ýagdaýdan geçensoň birtopar filosofik zatlar düşünip başlaşy düşünip başlaýar. Ine şul etaplary geçmeli. Ine şul ýaly sen tehniki tarapdan ussat bolup bilersiň. Ýöne şu üç sany ýaňky moral tarapy, filosofiýa tarapy we fiziki tarapy deň gitmese Sen bir inwalid ýaly bir zat bolýaň. Ine bizde türkmen halkynda biz biznes tarapynda ösdük, jemgyýet tarapynda ösülmedik, syýasat tarapynda ösülmedik, biz bir inwalid ýaly. Biz sähel iki iki türkmen üýşse, bular hökman dawa bilen gutarýar. Näme üçin? Sebäbi bir-birine hormat goýýar, hormat goýanok diýip bilemok. Ýöne şunuň pikirleriň çaknyşyklary hökman bir konflikti uly konflikte getirýär. Sebäbi o ýerde bir prinsipler bar, jemgyýet prinsipleri, adam prinsipleri, bular bilenok. Mysal üçin, her adamyň ýalňyşmaga haky bardyr. Şu ýalňyşan üçin biz şuny öldürmeli däl. Düşündirmeli. Biz boýun almaly. Şo ýalňyşdy, ýalňyşyp biler. Hawa, ýöne biz şoň bilen düşünişmeli. Ol bir. Ikinji, hemme Türkmenistanyň raýatlary, şu günki narkoman bolsun, şu günki ol Türkiýedäki kwartira ogurlap gezýän bolsun, ýa Türkiýedäki bihepbiçilik edip ýören bolsun, Türkiýede eşek ýaly işläp, gije-gündiz öýüne pul ugradýan bolsun, tapawudy ýok. Biz şolar bilen ter durmuş gurmaly. Diýmek, olam ösmeli. Diňe biz däl. Diňe aktiw adamlar ösmeli, hemmämiz ösmeli. Ine, şuny düşündirmek adamlara gaty kyn bolýar. Sebäbi men ýaňyja efir etdim, şo ýerde aýtdym. Fransiýa bilen Türkmenistan jemgyýetiniň tapawudy esasy, Fransiýada ol ogry bolýar-a köçede, Şolam akylly. Jemgyýet gurluşygynda şolam ýaňky prinsipler bar. Ol bir ýöne ugur däl. O köçede ýatan SDF-am oňam prinsipler bar. Olam ýaňky bilimler bar. Şoň üçin Fransiýa kiçijik çagalardan başlap formasionýada ýaňky bilimler berip, okadyp, öwredip, öwredip, öwredip, soň biri SDF bolýar, SDF diýmek bomž, soň biri ýaňky ogurlap başlaýar, Soň biri inžener bolýar, soň biri, ýöne bularyň başlangyç fundamental bilimleri eýýäm bar. Ine şony o hökümediň borjy. Şony hökümet etmeli. Indi biz şony nähili kowlap, ýaňky alybilýäris ýa beribilýäris? Oňa institutlar gerek. Oňa bilim o bilimler ol ýöne bir şular ýaly Döwlet Baýhan gepleşiginde berip biljek bilimlerde olar düýpli bilimler. O bilimler institutlar, sadikler, mekdepler şo ýerdäki şu günki Türkmenistandaky berilýän bilimleri çalşyp olar durnukly fundamental edip berlip onsoň şony çözüp bolar. Ýöne şu günki ýagdaýda Hemmämiz daşynda, informasiýa açyk, her kim özi öwrenmeli. Indi siz maňa aýdyň, Türkiýede biri zawodda işläp ýör. Agşam ölik gelýär sagat onda suwa düşüp, çöregini iýýär. Ýadawlyk gün-günde ýaňky köpelip gidensoň, tenine siňensoň, şulam bir elli gram urmasa ýa-da men bilemok, bir kino görmese köşeşip bilenok. Sebäbi şu gaýgysy Türkmenistan pul bermeli, pul gazanmaly, pul ibermeli ýaňky ritmde berip ýörde, žostky grafikde. Indi şul agşamda ýa arak içmeli, ýa bir kinojyk görmeli, ýa bilim almaly. Näme eder? Birinji bilen arak içip öz bedenini gowşar. Onam etmese bir kino görüp kellesini ýaňky ýeňleder. Onam edensoň onsoň bilim alyp biler. Indi şol ýaly kyn ýagdaýda, şol ýaly bilimleri biz hemmämiz bermeli. Oppozisiýa işleri birinji fundamental zatlardan başlamaly. Ýazyjylar, žurnalistler, blogerler hemmesi türkmen halkyna elementarnyý jemgyýet bilimleri, öz bolýan ýurtlaryndaky jemgyýetiniň täsir zatlaryny berip durup öwredip biziň halkymyzyň bilimlerini olarda haýyş edip konstitusiýany öwreniň şol ýerde fundamental bilimler bar ine şolardan başlamaly sebäbi bizde demokratik institutlar bar daş ýurtda ýöne olar bilen işlemek üçin olardan baryp öwrenmek üçin wagt gerek haýsy bir turkiýa ýa amerikadaky işleýän adamyň wagty bar Prawzasşitnyý, ýagny gurama, adam hukugyny goraýan gurama baryp, bilimler almak, ýa öwrenmek, ýa şolara bir sorag bermek, ine, şu ýerde şular ýaly boldy, şular ýaly. Wagtlary ýok. Ýa adwokadyň ýanyna baryp öwrenmek. Ýa-da jemgyýet beýleki guramalary açyp, derňeklere gidip, agşamlaryna ýygnaklar geçirip, ýagny dynç alandan ýygnaklar geçirip, öz jemgyýetini, öz bilimlerini ösdürmek. Olar ýaly diňe aktiwist edäýmese, bir içinde düýpli, fundamental terbiýe alnan adam edäýmese, ruhy düşen, mertebesi düşen adamlar üçin gaty kyn mesele bolýar. Şonuň üçin olary, olary obwinýadam etmelidir. Ýaňky olar Ýaňky jenaýatlamalam däl, olar kömek etmeli. Ine şol biziň işimiz. Aktiwistleriň, oppozisionerleriň, ýaňky žurnalistleriň, blogerleriň şolar ýaly işleri bar. Şonuň üçin bu gaty iň esasy kyn mesele. Biz şony çözüp bilsek, Türkmenistanda hiç wagt diktatura gelmez, Türkmenistan iň ösen demokratik ýurdy bolar ýaňky Orta Aziýada. Ol hak. Ýöne şuny nähili çözmeli? Şu günki günde meň şoň ýaňky instrumentlerim ýok. Ýöne meň düşünjäm boýunça biz DVT topary bolup edip bilýäs. Ýöne bu zatlary etmek üçin yzyňda resurs gerek. finansowy, administratiwnyý şu zatlary etmek üçin hökümetlerden goldaw gerek, ony ýaňky bir kiçijik topar ýa bir oňat bilmeýär. Ýa-da adamlar, her adam düşünip, her adam öz hereketlerini edip, umumy hereketler güýçlenip gitmeli, ýaňky bilim almak barada. Şu ýaly kyn mesele. Gürrüňimiziň hem başynda aýdyşymyz ýaly, Türkmenistanyň üstünde her hili planlar, oýunlar edilýän bolmagy mümkin, edilýär diýýän bar, ediljek bolýar diýýän bar, eýýäm başlady. Her kim her hili garaýyşlary öňe sürýär. Elbetde, Türkmenistanyň içinde ilatam ýarysyndan köpüsi daşaryk çykansoň, Olam käbir basyp alyjylaň, zatlaň işdäsine täsir edýän bolmagy mümkin. Indi şu taýda şeýle bir sorag bar. Myrat Gurbanow şular ýalyky Türkmenistan häzir hakykatdan hem gaty kyn nemeden, pursatdan geçýär. Diktatorlyk öz häkimiýetini saklamak üçin özüni goramak üçin her kim bilen her hili hyzmatdaşlyk etmäge taýýar. Talybana logistiki taýdan, ýarag taýdan, iýmit taýdan hemme zatdan kömek edip dur. Bu gürrüňsiz bilinýän zat. Indi biz daşary ýurtdaky türkmenler höküminde Şu pursatda näme edip bileris halk üçin iň peýdaly şu ýagdaýda? Meselem, indi häzir her kimiň bir öz topary bar diýen ýaly, her kimiň bir öz saýlap alan ugry diýeýinmi, ýa bir öz kanaly diýeýinmi, nähili atlandyrsaňyz bilemok nähili atlandyrjagymy, ýöne üns berip görýän, seredip görýän, soň şu Merkezi Aziýa bilen gyzyklanýanlar bilen söhbetdeşlik geçirip görýän. Şolar aýdýar, şu daşary ýurtlardaky aktiwistlik hereketleri, oppozisiýa ýa-da umuman şu kanallar, guramalar, zatlar bolup diýýär bir neme ýok, Myrat aga, bir lobbi hereketi ýok. Näme üçin? Şu lobby hereketini birneme edip bilerismi? Bir ýola goýup bilerismi? Başaryp bilerismi? Ýa şuň öňünde başarmaz ýaly nähili päsgelçilikler bar? Siziň tejribäňizde.
Häzir oppozisiýa güýçlendi, režimi gowşatdy. Ýöne geliň şu meselä başgaça seredeliň. Ine oppozisiýa hereket etmedi iki-üç ýyl. Näme režim iki-üç ýylda güýçlenerdimi? Ýok. Şol ýaly korrupsiýa öserdi, mundanam beter ýaňky peselerdi, adamlaryň watançylyk duýgusy, ýaňky ruhubelentlik, mertebelik ösmezdi, mundanam beter bolardy. Ine biz çykyş edensoň, Türkmenistanyň içindäki halkyň içinde, daşky halkyň içinde azajyk watançylyklar ösüp başlady. Sebäbi şulara uruş gelende birinji bilen ýa zorluk bilen goralynýar, ýaňky Staliniň edişi ýaly sürýär halky, et ýaly ýa-da watançylyk duýgularyny galdyryp, halka düşündirip, ine bu biziň watanymyz, ölsegem öz watanymyzda, watanymyzy gorap ölmeli diýip, ýaňky watançylyk duýgularyny berýär. Ýöne şu gün hem şu hökümet watançylyk duýgularyny berýär, etjek bolýar, men informasiýa gelip dur. Ýöne halk ynanok. Näme üçin? Bul adam öz syýasaty bilen, On dört ýyllap, allap-allap geldi. Muň dogan-garyndaşy, ýegenleri halky ezip-ezip, kanunyň işlemeýänini, syýasatyň hiç hili ýokdugyny, bu döwlediň hiç zatdygyny, bu döwlediň fundamental konstitusiýasy hiç zatdygyny, polisiň urup, papagyny gaçyryp, ýene geýdirip, bagyşlama soradyp, ýaňky döwlet institutlary diýilýär şuňa, şoň üstünden, ýaňky izdiwasiýa edip, görkezip, Ine, halkam ony görüp, indi halkam pikir edýär, men şuny goraýynmy? Ýa öz topragymy goraýynmy? Toprak eýýäm meňki däl, şulaňky. Men häzir gorap çyksam, ýene şular dowam eder diýip. Şonuň üçin şo watançylyk duýgulary bar, Ýöne şulara şo watançyk duýgularyň beresi gelenok. Şoň üçin çykmaz. Çyksa-da gyra gaçar. Arasynda ýüz adamdan hakyky on adam çykar, galany gyra gyrada durar. Indi bul duýgulary galdyrmak ýaky nähili näme etmeli? Oppozisiýa şul howp gelen ýagdaýynda oppozisiýa näme edip biler? Ine şu meselä seredeliň. Serediň. Şu gün oppozisiýa ýuwaş-ýuwaşdan birleşip başlady. Ol bir naturel ýa-da ýa tebigatdaky bolýan zat bir birleşýär, aýrylyşýar, birleşýär, birleşýär. Bir stabilizasiýa gelinçä. O birleşmek diýmek bir birden ýaňky swarka edilen ýaly birleşip bolmaýar. Sebäbi o tebigat. Ýuwaş-ýuwaşdan gelýär, daşlaşýar, gelýär, daşlaşýar. Ýuwaş-ýuwaşdan ozan birleşýär. Sebäbi şo daşlaşanda bular ýa çekilişikler gidýär. Ýene gaýdyp gelende ony çekişikler, çekeleşikler toparlaryň arasynda çözülip, ýene birleşjek bolup bolýar, ýene täze çekeleşikler ýa-da düýpleýän pesiräk çekeleşikler peýda bolýar, ýene daşlaşýar. Şeýdip, şeýdip entek biz stabilnosda gelemzok. Biz entek daşyndaky oppozisiýa ýa aktiwistler ýa toparlar bir netijä ýa-da bir ugra entek basyp bilemzok. Bir bölegi basyp başlady, ýöne entek biz barymyz bir ugurda däl. Şul ýaly düýpli ýagdaýlary çözjek bolsaň, düýpli meseleleri uruş ýa goranmak ol birleşmeli. Biz hökman birleşip dogan-dogan okuşmaly däl. Ýöne şu meseläni çözmek üçin birleşmeli. Edil şu meseläni, Watany goramak üçin. Şoň üçin ine Türkmenistanyň biziň raýatlarymyz, graždanlarymyz Türkiýeden maňa jaň edýärler. Myrat aga biz on adam, biz barýas Watanymyzy goramana, ony goramana, muny goramana. Dogry. Biz bir zada düşünmeli. Ine diktator bul bir zat. Biziň Watan, topragymyz, howamyz, derýalar, suwlar, kenarlar, ýaňky aryklar, kanallar, ine bul başga bir zat. Mazarlar, biziň medeniýet däp-dessurlarymyz, halkymyz bir zat. Diktator başga zat. Biz gelip şuny goramaly. Diktator däl. Şuny gorap bilsek, soň şu güýçler diktatoram aýypsyňlar. Ine şoňa düşünmeli. Biz ine diktator diýip gyra gaçmaly däl. Watany goramaly. Watan gezek bolanda hemmämiz barmaly. Men soňky çykyşymda Berdimuhamedowa ýüzlendim. Oppozisiýany içine salyň. Biz şo ýerde gerek bolsa, eger-de gürleşip ýagdaýda, ýagny söhbetdeşik ýagdaýda, gepleşik ýagdaýda şertnama baglanyşyp, olary duzup bilmesek, biz Bütindünýä guramalaryna ýüzleneris. Bütindünýä guramalary demokratik döwletlere kömek edýärler, diktator döwletlere kömeginden çekilýärler. Eger-de biz ondanam kömek almasak, elimize ýarag alyp, men lider bolsamam, soldat ýaly elime ýarag alyp göreşerin, Watanym üçin. Sebäbi başga ýol ýok. Sebäbi Watan gitse, boldy, gutardy. Ol biz Watany wagtlaýynça bize berdiler. Biz wagtlaýynça biziň topraklarymyzy çagalarymyza bermeli. Çagalar öz çagalaryna şeýdip şul Watan ýaňky biziň topraklarymyz, biziň territoriýamyz şeýdip gidýär. Ony ýitirmek gaty aňsatdyr. Pikir etmäň. Aý, olar çozmaz, bütin dünýä seredip dur. Ynanyň, günde Bir döwletler kiçelýär, ýok bolup gidýär, beýleki döwletler emele gelýär. Günde däl-de, her ýylda. Ol bolýan zatlar. Serediň, Krym gitdi. Hany, bütin dünýä nime etdi, zat etdi, gohlady, şoň bilen gitdi. Donbas gitjek bolup dur. Gitse gidiberýär. Ine, Gyrgyzystanyň bir bölek territoriýasy gitdi Hytaýa, puluna, ýaňky pul berilmän aldylar. Her hili şertler bar, ýaňky territoriýany almak üçin. Şonuň üçin biz öz territoriýamyzy saklamaly. Ony hiç diktator saklamaz. Ynanyň, gaçyp gider. Şonuň üçin şu ýerde näme etmeli? Men bir ekspert bilen gürleşdim. Orta Aziýa boýunça bir ekspert, güýçli ekspert. Oň bilen ýaňky çekeleşik etdik. Ine şoň bir zat bilen ylalaşýan, şul diýýär, Türkmenistan diktatorlygyna seretmeliler. Şu haramzadaň soňky adam bolsada şuňa Özbegistan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Russiýa kömek edip, Amerikanlar kömek edip şol Türkmenistany buferna zona ýaňky durduryjy zona hökmünde saklarlarda şoňa goşun berip gerek bolsa güýç bererde saklarlar. Mümkin bir kiçijik territoriýada uruş çaga bor ýöne saklarlar. Ol bir ideýa, ol bir boljakmy, bolmajakmy. Ýöne şony eden ýagdaýynda maňa aýtdylar, Bellek goý, haramdag güýçlener. Ýa arkasynda şu güýçler durar. Siz ýykyp bilmersiňiz. Köpe gidersiňiz diýip. Oňam diýenine jan bar. Dogrudanam. Eger-de Türkmenistanyň prezidenti dogry pozisiýany, politikasyny alyp barsa, mümkin şo bolar. Ýöne biz ony ýaňky Diktator režimi mundanam beýläk dowam etmez ýaly hemme zat ederse, bütin dünýä halklara düşündireris, onuň ýolbaşçylaryna düşündireris. Ýöne Türkmenistany goramak meselesinde hökman goramaly. Türkmen halkym ýa bütin dünýä ýaňky goşunlarymy Türkmenistany goramaly. Biz territoriýany ýitirmeli däl. Ýitirsek ýitireris. Ol aňsat. Soň gaýdyp ele almak, şo nädogry bolsa-da, mümkin ýüz, iki ýüz, üç ýüz ýyl gerek bolar. Mümkin alyndy, bilmeris. Şoň üçin şu meselede Amerikada sen otur, biznes edip pul gazanyp otur, sen Ýaponiýada student bol, sen Hytaýda ýaňky biznes edip bar, sen Germaniýada bloger bol, sen Fransiýada lider bol, tapawudy ýok.